Onyulo. Bana adier ang'o momiyo jomoko fuwo kaka mano? Gitimo ang'o? Niyudo ka iyudo kaka samoro ka dhi kalo molado mrefu moro moro moro mantie tie tie gini k- korgi ng'ane korgi polycarp ka. Mrefu madino wuocheni. Mm. Korgi polikap mane ma kama tingni nitie ni. Kama tini nitie no. Mm. Bwana ng'ana yudo ka kendo pache. Tadieri kare ng'ama rabura mpache thin nade? to dobe pache debed maduong' nade kata yien mabor ma yien modongo mabor donge inenoga ka bedega tindo
bwana ng'ani to bwana itiria gi bwana abacha ka medo gimoro kanyo medi Arm- arm- arms of the government arms mano to koro donjo kanyo nang'o dong the three ladies later to giwacho to gine Onyuoli ng'e ni in wiyi rach. Wiya rach nade?
Be ok en wiyi.
Eh? Pachi ema rach nikech ng'ato kiwacho ni wiye rach to mano ng'ato mano ma tin be wiyi be rach nikech wiyi boyugno. Eh, mano ta yie, Pachi wiya bora. rach, mano ta yie. But pacha? Pachi be okethore.
Eh, bwana kaka jagolo ka paro maber. Eh, but, the- but, but wami para paro maber. Ng'eya.
Krutu.
Piny ni. Ka dine ket niya, onego ket, ok ni dine. Mm. An kabed jatelo, uh. ni an mapango piny kata nabet Nyasaye, uh. tadwa ni piny kae bedo ni, ni, ni, ni ka ng'ato tuo uh. to ok iteri e osiptal itere kanye iteri iteri kata iteri kata ka police ng'ama tuo itero ka police eh to maga ang'o midwa bed ne ji matuo mipimogo wijigo en kod itime nade ka police kanyo

Ondikne mana sindan. Eh, ka- ka en ng'ama chando ji Kata ka en mana sindan abiriyo pile pile. ketne aboro Medi achiel En obed ng'ama ochiko. jakuo. Medna ga achiel obed ochiko. Ah, dong siku ya mwizi ni arobaini ok iket gino piero ang'wen sindene piero Sindene piero ang'wen ang'wen nitie. iket gino sindene piero ang'wen To gin mana sindan iluongo nang'o? Si si to mano be sindan moro mar michele cha Ah, Ah, koro to gin mane wacho ni jahero in

emichwego emichwe godo mane michwone e yath ito ito e e moro kapo ne bedo president Eh, kuruto kik bed ni ola kanyo kato kibigo na kura atinge ne mago nyaka kadwar go. walo Bana koro an danga we moka goni kura dhi gone nga
ibona mane ta yie kodi kata ni chung mana gi ngawa no

Adwa ni gimoro mar walo moro ni samoro in kata mana e ofis kamoro iloso gimoro kata in mana e mjengo kamoro bwana gimoro chando wiyi kaeto wiyi achiel achiel ma gimoro chando ni kaeto bukre ni gimoro baro ni wiyi bari. Eh. Mago to koro gin ang'o ma baro wiyago? To gimoro en wich ma gimoro chando chak gimoro baro. Gimoro chak bare.
Mano ne adwaro ni dhano mondo mi dhano madhi biro next ka sebedo president minyuolo adwaro dhano manyalo golo wiyeno wiyeno kapo ni en ema idwaro notere service nobari en itere osiptal direct tere osiptal direct but in idhi adhiya mbele e dhi ndito dija dija ing'e ni samoro bi kata ne kata sikul samoro bi sebedo kata ka uyweyo gi nyadendi moro hmm. kaeto ni ibane ni ati ni odai ni wiye bare en odwa dhi ot koro mago tang'o Wiye ne mune go beni tero kujo cho. to kata sikul. To kata sikul. Eh. Sikul bende bwana maloyo to jo ah koro sikul jati waje gani jok ma wigi omoko. Wiye go emara ni
Ah wich mamuko to. Jopuonjo puonj wiye.
Jopuonj opuonj wiye. Del to we we mos. Nyithindo to giwe kata odhi onindo bwana ni kori mondo titeru mana wiyi. Ni dwa ni uchiewi gimoro saa apar ni dwa ni kia ang'o wadon kia ang'o. Wiye ma osedhi kuno in donji nindi. Donji nindi kado. Ni nindo mang'eny ki nindo maber moromo. Eh. Be kibedo healthy. Kiambo.
He. Pale puki winjo. Kwa nini tinga gik mogo. Kwa nini eh. nindi.
Kino kinindo be kadendi biro. Kiambo. Mm. Ukineka jo machwe kaka nindo kata ka nindo ingo ga samora. Bwana lakini kurutu bwana nindo to nomi nomi tako mang'eny omera. Che moro bwana. Ing'e ne. Apuayo bigi. Ne. Eh? Eh bwana apuayo chieng' moro ne wan gi buro omera. Korka jo ing'e ne chairman. Mm. Machema no donjo mana kan wapo biro donjo kacha makinene atie ti wacho ni bwanja telo to konego bed ni nindo walago kamano. Mm. Nyasaye odhi omiyo nindo teko mang'eny bwana ne jatelo nindo to wanene. Hey. To koro kogolo speech owacho niya kendo I don't like I will not tolerate jok manindo tich. Katek tibiro wili. wapamone
nindo sikwanye bang' sipichi to nindo kwanye wocho ni jatelo nindo kendo kare nindo chako ingo nade Lakini ngani ya healthy, ngama healthy nyaka nindi. Mm, ngama healthy to nyaka nindi. Bwana kare mami ya healthy kamano. Mabe kata njo moko motio tio to nindo gi, an oge sida maduong mopoka dole. Mm, Eto ninda ngone. Eno ninda ngone.
Ango mi yue one ni del minyalo yue no be onge. Do ngama ninde ni ngama onego bani dende ngany, gimoro ma min kata kuket no yue to nenre ni ah we ungani. Mm. We ungani ojonyo yue. Eh, Kuruti iti riega.
But ne but ne aneno ni ande Kurutu anan ka wan kodi ji ariyo kapo ni wan ema piny koro ni koro ni piny dhi rumo. Ni to Nyasaye wacho ni ande Ah, Ni, ni kapo ni piny dhi rumo to Nyasaye wacho ni wan kodi wayier joma dhi dhi e polo. Mm. Bana to kik iweya, iwinjo. To donge wachako kodwa? List mar joma dhi dhi e polo. Kare iyudo tasno nade? Asendiko nyingwa e ji ariyo. Walo ka- Med donge na ng'ato telo kanyo kanyo. nyulo to kurutu kanyo namba ariyo. Mm. Med na ng'ato kanyo. Chako pondo nyaka dhi. Jago- To mani josego wiye jogo dwa te tieko wiye ni. Adier to wiye to koro Saka ya tadi machata wich mane? Eh. Mwana wiye na njoyo go? Lakini za bana. Mwana lakini bwana ma joko moko do timo maraja. Afadhali ni Zakri eh. Kodi dwani utie kuye no. Kodi ndo ga mani chi wuoyo, do ngami joga da kaja thum ywago ni ni dhogi mara mena no. Dong podo ni ngato nyalo ndiko gimoro marie. E dhoge to noko ne gigo nikech mara mena.
Dhoge be ne gigo adie. Ah, dhok en koko, en koko wi. Dho ng'ato to ng'ato dwa bana dhok tiyo tich mang'eny, dhok achiel achiel ni. Bona dhok to no. Dhok ni emi wuoyo godo, to dhok ni emi nyalo amo godo. To en emi chiemo.
To en emi chiemo, to en emi modho. To dhok achiel achiel ni, donge miwacho ni ke ni ni. Donge en emi chame be.
En be emi chame, to en be en e pala. Pok iwinjo ni dhogi ma pala no chieng' moro biro hinyi. Tajiri kare mano dhok no duogo kelo dhok mana malich manade no. Dhok to nonego bede maduong' moingo kaka orom ni. Bwana uti tich mang'eny bwana nonego bed ni en kata orom kata gi ich ne koro ich gimoro mofuo ma nyaka dhok ema gino kale. Odhi oket maduong' iyudo ka ng'ato duogo renjore maduong' kamae.

Eh, bwana ukidideki. Ukidideki. Hata mbona utayieng kata pok ayieng. Kata pok oroma to aseyieng. Eh bwana, eh gurudu. Eh? Eh bwana in bere, in bere ndwa nyulo rima dia komera, in to. Kema in makora.
But yin kaka. E makora. Eh, makora to mana ka ng'ate mopimo ni wani ke chato. Okanyal yie. Ang'ani makora. Hmm? Ukatani ba moko. Eh bwana batando.
Eh bwana chemo nyo cha bwana mundo nyaka moro kanyo. Eh bwana nyiri to kendo bwana ngomo miyo kendo nyiri to nga yotu wuondo bwana. To nyiri to kata. Nyako kingisa dieri ni to tamore. To be ni to kata wuonde wuonde onge ni wuonde to be mamit ne. Eh, to be mamit ne kendo je ni ya. Na jwe to nane danganya. Ta dieri ki mo iti wotimo no ti wuonde dieri. Toyiego.
Najua tu unanidanganya.
Hmm, sawa tu. Lakini lakini tupare no yego bwana niye nijumiria mbe no yego bwana kare nyako no chwe nade koso ging'e gadier
kendo nyake ng'ama nyalo vumilia gima dier molong'o atang'ato Kama wewe yini kigisa die to mane chwanye mabor. Mane chwanye ah koro dai ni chae mana ta eh, cha mane. Mane kora cha mane mingisa no. Mana mana kenda yudo ko kinga maber but nyalo bwana no no no. Duonda ngama duong. Duonda ngama duong.
Eh. Ato group moro ni kae. Eh. En ong'isi ni ande. Owuondo uno miwa advice nikech odhi maber. To kidhi ilu, mane mbele ji. Bona dhano no, dhano no takeni ni ugule agola nyasaye akeno timbe nang'o. Akeni gino kaw gi akawa gibed agada mana offering moro. Kaw gi dog e polo, onge tiende gibed ka. Ongisi ni ti matek.
Ni ti matek.
Ten onge tich.
En onge tich, oriembo mitoka, Opeju kama ji nitie pile pile. Teno kuti bwana kae teno chamo wiu bwana ni unuketu bwana kae ma gukinyi kucheo mere manyo simbi omera solo un kanye kurutu un kanye imbe osiepe ilago in go ara, ara, ara, around the co- around the corner Jesus Christ Jesus Christ tiende ni yande ng'ama nyalo goli eti osiepe maricho kamano to mana Yesu
Tinyalo yudo ka ni Yesu no be Jesus pare. Adier inyalo yudo, but Yesu to ok en Jesus. Ah, Jesus opogore. Jesus nie Bible. Yesu. Jesus Christ. Eh, Jesus Christ.
Yesu ni e muma.
Yesu nie mo. Ya, Yesu, Yesu, Yesu. Adier. Yesu ni nyuolo ga Catholic chieng' Christmas. Magi tango. Bwana ikia. Bwana kurudi kwa To endi Christmas ikia. matinde gi mokalo mokalo gi bonu nyuol Yesu adier. Ah, mama Lasi nok onyuol. Bwana no noyudo ka curfew nitie. Bwana magi tang'o yawa. Dong in ema nyonyo wadi to godi yawa. Bwa eh. Sadi sadi cha Bwana wi wi wi.
Dong yesi nyuolo ga sauti lutieno. Chink di Christmas. Inyuole e cool. Ajogo be nodwa walo gi nyathi Nyasaye bwana.